Essalawmaleýkum mähriban tomaşaçylar! Siziň yrsgal-bereketli ojaklaryňyza iň ýagşy arzuwlarymyz bilen Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on bäşinji sanyny siziň dykgatyňyza ýetirýäs. Gepleşigimiziň bu gezekki sany gözel türkmen tebigatynyň goýnunda, dag eteginde, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýän ajaýyp tebigatda ýazgy edilýär. Elbetde, bu gepleşigimizi ýurdumyzy meşhur Ak kepder studiýasy ýazga geçirýär. Gepleşigimiziň bu günki myhmanlary bolsa, biziň ýaş estrada ýyldyzlarymyz Orazgül Begenjowa hem-de Çary Allaberdiýew. Orazgül, Çary, gepleşige hoş geldiňiz. Ilki bilen-ä ýoluň kynçylygyna garamazdan çakylyk kabul edip, gepleşige geleniňiz üçin minnetdar. Mähriban tomaşaçylar, ine görşüňiz ýaly, biz hanymyz Ajaýyp türkmen tebigatynda geçirilýär. Özem ine gojaman Türkmen arçasynyň kölegesinde, çopan goşunyňam golaýynda ýazgy edilýär. Biraz tehniki näsazlyklar bolup biler, sebäbi edil studiýada oturan ýaly şertler bolanok-da.

Indi ilki bilen-ä bir siziň ömür döredijiligiňiz hakynda gysgaça maglumatlary tomaşaçylara ýetireli. Biziň meşhur aýdymçymyz Orazgül Begenjowa bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylyň bäşinji iýunynda Aşgabat şäherinde, ýagny Bagyr obasynda dogulýar. Maşgalada üç dogan, iki ogul, bir gyz. Özi maşgalada ikinji çaga, Aşgabat şäherindäki bir ýüz altynjy mekdebi iki müň dördünji ýylda tamamlaýar. Biziň meşhur aýdymçymyz Çary Allaberdiýew bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylyň on dördünji dekabrynda Aşgabat şäherinde eneden bolýar. Maşgalada jemi bäş dogan, dört gyz, bir oglan. Özi maşgalada körpesi. Muny ýeke ogly bolýaňda tüweleme. Iki müň on ýedinji ýylda Gökdepe etrabyndaky on ýedinji mekdebi tamamlaýar. Orazgül, Çary, aýdym-saz sungatyna nähili geldiňiz? Orazgül, Gysgaça gürrüň berseňiz, ilkinji halypaňyz, aýdym-saza ugrukdyran kim? Men aýdym-sazy kiçilikden söýýärdim. Kiçilikden söýýärdim aýdym-sazy. Ilki maňa ugrukdyran adam, studiýa ertip, meň sesimi barlap, aýdyma ukybym barmy, ýokmy, şony Men öz ýüzüme aýdan Nurmuhammet Meredow. Tüweleme. Şol aýdymlaryň haýsy bir aýdymy estrad, dogrusy o wagtlar estrada ýolundan aýdýadym. Estrada ýolundan eýle aýdymlar eýleräk tondan aýtmaly beýle. Şo zatlary maňa öwreden Nurmuhammet Meredow. Onda ilkinji halypaňyz Nurmuhammet Meredow. Ilkinji ak pata beren halypam Nurmuhammet Meredow. Ene-ataňyz nähili itergi berdiler aýdym-saza? Dogrusyny aýtsam, kakama özem höwesjeň eken, gitara çalýan eken. Ýaş oglan wagty arzuw edýän eken. Oglum bar, oglum bir aýdymçy bolaýsa diýip. Onda-da näme, bu zatlar näme diýseň boljak, durum, maňlaý işi. Gyzy aýdymçy boldy. Kakam-a begenýär, gyzy bolsa-da diýip. Dogrusy ejem birazajyk Nemeräk bolýan aý Eje eje bolýada gysganýa gabanýa gyzyny ýöne ilkinji gezek öz obamda Bagyr obamda çykyş edip aýtdym birhili tolgunýan utanýan adamlardan seredýän aý ýene birki gezek şeýleräk boldy bolýa soňa utanmadymam ýylgyryp dur. Näme Allajan şular ýaly sungada aýdym saza mümkinçilik döredýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun başy dik bolsun ähli tutýan tutumly işleri rowaç alsyn men hemme şu Ak kepderi studiýasynada sizede mergen köp sag bolsunymy aýdýan şu gepleşige çykanym üçin esasanam Meň halypama-da sagbolsun aýdýan. Aramyzda ýogam bolsa, men oňa sagbolsun aýdýan, minnetdarlygymyň çägi ýok. Şol adam bolmadyk bolsady, belki-de men henizem aýdymçam bolmaýardym. Tüweleme köp sag boluň. Mundan beýlägem aýdym-saz äleminde üstünlik arzuw edýäs. Sag boluň. Çary, özüň-ä ýaş oglan. Hawa. Indi ýigrimi bir ýaşyňdamy? Hawa. Haçan aýdym-saza başladyň? Gaty ir başladym diýen bolsaň. Aýdyş, saz, aýdym-saza üçünji klasgam höwes edip, obamyzda Bäşim Ýolamanow diýip bir halk aýdymy aýdýan bagşy oglan bar. Gökdepe etrabynda. Hawa, Gökdepe etrabynda. Nyşoň ýanyna baryp, dutary elime alyp, bir aýdym öwret diýip haýyşt edip, olam dutar tutmany, kakmany öwretdi. Soňra men Gökdepe etrabynyň Mylly Täçmyradow adyndaky çagalar sungat mekdebinde bagşyçylyk hünärini bäş ýyl okadym. O taýda halypam Allaýar Melejäýew diýip, halypama ol dutaryň, halk aýdymyň inçe syrlaryny öwretdi. Tüweleme bolsa, dutar çalýaňmy özüň? Hawa, men. Aslynda bagşy diýip gidýär. Hawa. Hawa, dutar bagşy. Bagşy bilen aýdymçyň tapawudy näme bilýäňizmi? Meň pikirimçe şu bagşy diýmek Özüni öz aýdýan aýdymyny çalyp aýdyp bilýäne bagşy diýilýämka diýýän. Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigini yzygider görmänsiň öýdýän. Öz aýdymlaryny, öz düzen aýdymlaryny özi çalyp özi aýdýan aýdymça kim diýilýär diýdik? Bagşa ozon diýilýär diýdik. Ozon diýilýär. A bagşy bolanda türkmen milli saz gurallaryny ýanap ýa-da çalyp aýdýanlara bagşy diýilýär. Diýmek sen dutar çalybilýäň, dutara goşup aýdym aýdybilýäň. Diýmek sen hakykatdanam bagşy. Mähriban tomaşaçylar, biz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on bäşinji sanynyň birinji tapgyryna başlaýarys.

Mähriban tomaşaçylar, siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on bäşinji sanyna tomaşa edýäňiz. Gepleşigimiziň bu günki myhmanlary Orazgül Begenjewa hem-de Çary Allaberdiýew. Indi birinji tapgyra başlaýas. Birinji tapgyrda her haýsyňyza üç sany sorag bar. Soraglaryň üç, dört sany wariant jogaplary bar. Şu dört wariantdan haýsam bolsa biri dogry. Indi kömekleriňizem bardyr, onam ýatladaýyn. Ýaňy belledik, Bir gözel türkmen tebigatynda dag howasyndan lezzet alyp, gadymy ine gojaman türkmen arçasynyň saýasynda ýazgy edýäs. Şonuň üçin bu ýerde aragatnaşyk-a ýok. Şonuň üçin kimdir birine jaň edip ýa internet üsti bilen kömek-ä ýok. Alyp baryjyň kömegini alybilýäňiz, zalyň kömegini alybilýäňiz. Hemem alyp baryjyň ýene bir kömegi bar, olam bolsa jogabyň baş harpyny aýdýan men. Jem üç kömegiňiz bar. Bolýa. Orazgül sizden başlaýalymy? O, zenan başga ýok munda. Adatça türkmen atalar sözlerini, nakyllary üçünji tapgyra goýýardyk, ekranda görkezip. Şony bilmeli. Indi bu ýerde ýaňam aýtdyk, açyk meýdanda ýazgy edemizden soň, oň ýaly şertler ýok. Indi şo birinji tapgyra geçýär-de, Paýhas çeşmesi atly kitapdan alnan türkmen atalar sözleri, nakyllar bar. Men häzir haýsam bolsa bir türkmen nakylyny, atalar sözüni aýdýan, bir sözünem galdyryp gidýän, şoň doly jogabyny siz bilmeli. Indi meselem, Orazgül birinji sorag şeýle. Türkmende bir gowy atalar sözi bar. Tamakinçilik haýany iýer, sadaka belany, toba nämäni iýer? A. Tamany B. Günäni C. Çamany D. Dünýäni Tamakinçilik haýany ýer, sadaka belany ýer, toba nämäni ýer? Toba diýmeklik Meň pikirimçe, özüňi gorarmyka diýen. Toba etmeklikmika diýen. Hawa. Her bir eden erbet işiňe toba etmeklik. Hawa. Indi şol tamakinçilik diýilýän zada haýaňy iýýär diýýär. Sadaka berseň, saňa geljek belany iýýär diýýär. Toba etseňem, nämäni iýýär? Tamany, günäni, çamany, dünýäni. Toba etseň, günä. Be jogap diýip saýlaýaňyz dogryýam günäni ýygyn. Hawa günäni. Ine şeýlelik bilenem mähriban adamlar Orazgül Begenjowa birinji tapgyryň birinji tobaryny bilmegi başarmady diýsem Orazgül gynanar, hakykatdanam toba günäni ýyýar. Bildiňiz, berekella. Birinji tapgyryň birinji tobary Çary siz üçin şeýle. Sopy soganymyz tapsa, yzyny dowam etmeli, a. Hiç kime bermez, b. Gabygyny goýmaz, ç. Çigiýmez, d. Zibile zyňar. Ýagny, sopy soganymyz tapsa, hiç kime bermez, ýa-da tapsa, gabygyny goýmaz, ýa-da tapsa, çigiýmez, ýa-da tapsa, zibile zyňar. Zibil näme bilýäňmi? Sop, sogan iýmez, tapsa. Tapsa hiç kime bermez, ýa-da tapsa gabygyny goýmaz, ýa-da tapsa çyg iýmez, ýa-da tapsa zibile zyňar. Men şu tapsa gabyny goýmaz diýen şony. Tapsa gabygyny goýmaz ha? Ha. Hezil edip ýer diýen manyda şeýlemi? Ha. Be. Anyk jogabyň şomy? Şodimka diýip pikir edýän. Bolýa Çary senem bildiň berekella. Ýok. Bildiň diýýän. Bildim ýa. Ýa üýtgetjegem tapady ýok, bildiň ýöne üýtgetjekdigini üýtgedibilýäň. Sopy sogan iýmez, tapsa gabygyny goýmaz diýilýär. Birinji tapgyryň ikinji sowaly, Orazgül, diňläň. Türkmende şeýle bir atalar sözi bar eken. Uýalmadyk bagşy bolar, ýaltanmadyk pylan zat. A. Daýhan. B. Bagban Ç. Ussa D. Çopan Uýalmadyk bagşy bolar ýaltanmadyk daýhan ýa-da bagban ýa ussa ýa-da çopan. Meň pikirimçe ýaltanmadykmyka diýýän. Hawa, ýaltanmadyk kim bolar? Ýaltanmaýan adam bagşam bolar ýaltanmasa. Çopanam bolubiler. Siz düşünmediňiz Orazgül. Uýalmadyk adam diýýär bagşy bolar diýýär. Ýaltanmadyk adam kim bolar? Hünär boýunça. Ýaltanmadyk daýhan bolarmy, bagban bolarmy, ýaltanmadyk ussa bolarmy ýa-da ýaltanmadyk çopan bolarmy? Ýaltanmadyk daýhan bolaýmasa. Şeýlemi? Daýhan bolar. Daýhan diýip pikir edýäňizmi? Men şeýle pikir edýän. Siz şeýle pikir edýänsiňiz, Orazgül Begenjowa, emma siziň pikiriňiz ýalňyş. Türkmen atalar sözi şeýle, Uýalmadyk bagşy bolar, ýaltanmadyk ussa. Birinji tapgyryň ikinji sowaly. Çary siz üçin şeýle. Üýrýän-ä güjük, ýenjilýänem, A. Pişik, B. Gürji, C. Köpek, D. Eşek. Atalar sözi bar, Paýhas çeşmesi atly kitapdan alnan. Üýrýän-ä güjük, ýenjilýänem, A. Pişik, B. Gürji, Ç. Köpek, D. Eşek. Çary, jogabyň? Zalyň kömegini alaýyn, ýöne men eşekmikä diýip pikir edýän. Zalyň kömegini aljakmy? Hawa. Onda zalyň kömegini alýa. Zal nähili pikir edýä? Üýrýän-ä güjük, ýenjilýänem kim? Ýenjilýänem eşek diýip jogap berdi. Zaldan Hydyr diýen bir oglan. Hawa. Senem şony saýladyň, dogry dälmi? Üýrýän-ä güjük, ýenjilýänem eşek diýilmeýä türkmende. Üýrýän-ä güjük diýilýä, ýenjilýänem köpek. Üýrýän-ä güjük, ýenjilýänem köpek. Dyn, dyn, dyn, dyn. Bilip bilmediň. Birinji tapgyryň soňky sowaly. Orazgül, üns berip diňle. Söýgi görk islemez, uky plan zat. A. Argynlyk, B. Ýassyk, C. Düýş, D. Düşek. Söýgi görk islemez, uky, argynlyk, ýassyk, düýş, düşek. Söýseň, görk gerekki görke seredinok diýýär-de. A ukyň tutsa-da, plan zat islänok diýýär, oňa seretmez diýýär, islemez diýýär. Söýgi görk islemez, uky, näme islemez? Argynlyk, ýassyk, düýş, düşek. Meň pikirimçe ýassykmyka diýýän. Seň pikiriňçe ýassykmyka diýýän, seň pikiriňem dogry bolup çykdy. Söýgi görk islemez, uky ýassyk diýilýär. Birinji tapgyryň soňky sowaly Çary siz üçin şeýle. Pul bilen pylan zadyň kimdedigi bilinmez diýen bir atalar sözi bar. Pul bilen pylan zadyň kimdedigi bilinmez. Nämäň kimdedigi bilinmez. A. Imanyň. B. Tyllanyň. C. Gallanyň. D. Yhlasyň. A. Imanyň. Pul bilen imanyň kimdedigi bilinmez diýip jogap berýär. Şeýlemi? Belki gallanyňdyr, yhlasyňdyr. Ýa olar Bilse bolar. Olar bilse bolarmy? Hakykatdan-da bilme başardyň. Pul bilen imanyň kimdedigi bilinmez diýýär türkmen halkynda. Ine kämagal daşyndan görüp baha berýärler-de adamlar. Emma şu daşyndan aý şula arak içýändir, aý şula nämedir ýa şula pylan zatdyr diýip pikir edeniň düýbünden başga zat has ýagşy adam bolup çykýar. Ýüregi imanly bolup çykýar. Ine şoňa niýetlenip döreden Atalar sözleride biziň ata-babalarymyz pul bilen imanyň kimdedigi bilinmez diýýär. Ine şeýlelik bilen hem birinji tapgyrymyza tamam boldy. Biz biraz wagtdan ikinji tapgyrymyza başlarys.

Mähriban tomaşaçylar, siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on bäşinji sanyna tomaşa edýäňiz. Gepleşigimiziň bu gezekki myhmanlary bolsa Orazgül Begenjowa hem-de Çary Allaberdiýew. Biz ikinji tapgyrymyza başlaýas. Ikinji tapgyryň birinji sowallary her haýsyňyza tomaşaçylarymyzdan gelip gowşan wideo sowallar. Orazgül, diňläň, size şeýle sowal ildeşimizden gelip gowuşdy. Essalowmaleýkim ýyldyzlaryň we himýat däşgine gatnaşyjylar! Men Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Abtaýew Nurmuhammet. Meniň ýyldyzlara we himýat däşgine gatnaşyjylara şeýle soragym bar. Gargum derýa gözbaşyny nireden alyp gaýdýar? Sorag düşnüklimi? Ildeşimiz Garagum derýasy öz gözbaşyny nireden alyp gaýdýar diýip örän aňsatjak sorag iberipdir. Garagum derýasy, Garagum kanaly. Bilýäňmi? Öz gözbaşyny nireden alyp gaýdýar? Kömekleňem bar. Zalyň kömegi, alyp barjyň iki sany kömegi bar. Kömekçiden soraýyn-da. Zaldan sorajakmy? Hawa. Alyp baryjydan sorasam hasam gowy. Alyp baryjydan sorajakmy? Hawa. Tapawudy ýok, ýöne gaty ýeňil sorag-da. Tomaşaçylar şu wagt gülýändirler. Şonam bilenok diýip. Garagum kanalyny bilýäňmi? Hawa. Aşgabat şäherinde nirede köprüler bar? Çoganlyda. Çoganlyda bar köpri. Garadamakda. Garadamakda bar. Hawa, şo akyp geçýär-ä dogrudanam. Şol nireden gelýär aňyrdan? Haýsy derýadan alyp gaýdýar gözbaşyny? A. Ha? Amyderýamy?

Belki Syrderýadan alyp gaýdýandyr. Ýok. Belki Tüni derýadan alyp gaýdýandyr. Ýok. Tüni derýa senden eý, garybym ýar etdimi? Aý ýok, o-da däldir. O däldir, hä? Ýok. Tüni derýa nirede? Bilýäňmi? Ol başga sorag bolýa. Onda jogaby diňläli. Men ýyldyzlaryň zehin bäsleşigine gatnaşyjylara şeýle sorag beripdim. Garybym derýa öz başyny nireden alyp gaýdýar? Garagyň derýa gözbaşyny Aňy derýadan alyp gaýdýar. Berekella Orazgül Begenjowa! Örän azat çykdy bary kynlyk bilen bilmegi başardyň. Berekella. Çary seň üçinem ikinji tapgyryň birinji sowaly şeýle biziň illeşjemizden gelip gowuşdy. Azat çykdy owal üns berip diňle. Essalawmaleýkum ýyldyzlaryň zehin bäsleşigine gatnaşyjylar. Men Oýlanyp gör Instagram sahypasynyň admini Şazada Pirliýew. Meniň size taýýarlan soragym rus sözi bolan riskovać ýagny risk sözüniň türkmençesi näme? Riskovats sözüniň türkmençesi näme? Kömekleň ulan ölýäň. Za Zalyň kenar ulan. Ulan ona. O, alyp barjyň. O. Dogry kömegini aljakmy? Emma men baş harpynam aýdyp bilýän diňe dolam aýdyp bilýän. Baş harpyny aýdaýalyp. Baş harpyny aýdaýanmy? Ho. T. Magtymguly Atamyzyň goşgusynda bar-a. T et halka syryň berip bar. Sabr eýlegil bisabyrlyk hem bikär. T ö. Tö. Riskowac etmek. Näme etmek? Tö. Çary. Tö. Aýalypa bilemok. Bileňok? Eken orusça bilemok men şonda. Rusça bilemok men. Gökdepe Tramyň 17-nji mekdebinde rus dilinden kim okatdy? Şu wagt mugallymyň seredip durandyr. Nu Allaberdiýew, nu ty daýoş diýip, ha? Töwekgül. Töwekgüllik. Töwekgüllik. Töwekgüllik. Hä. Hany dogry jogabyny diňläliň. Sowalymyzyň dogry jogaby töwekgülçilik. Berekella. Töwekgüllik. Dowam edýäs. Ikinji tapgyryň ikinji sowaly Orazgül Begenjowa siz üçin şeýle. Göroglyň aýalynyň ady näme? Aňsat sorag. Göroglyň aýalynyň ady. Pikirlenýäňizmi? Ýok, siz aýtmaň. Hiç kimem aýtmasyn. Göroglyň aýalynyň ady. Göroglyň aýalynyň ady. Göroglyň aýalynyň ady. Siziň hem kömekleňňiz bardyr. Şu Magtymgulyny gö neme Görogly Görogly. Çalyşýan-da, ony bilýän-de häzir. Şuny bilýän bolýa. Magtymgulyň aýalyny bilýäňmi? Siz maňa Görogly diýdiňiz. Görogly. Şo Göroglyny bilmelimi? Hawa, Göroglyň aýalynyň ady näme? Zalan kömek alaýjakmy? Kömek alaýyn-da. Hawa, zaldan kömek alaýyň. Zal kömek ediň, Agaýunus peri diýýän. Agaýunus peri, Agaýunus peri, Agaýunus. Göroglyň aýalynyň ady Agaýunus. Berekella, bildiň. Ikinji tapgyryň, ikinji sowaly, Çary Allaberdi, siz üçin şeýle. Oguz hanyň kakasynyň ady näme? He, Orazgulyň üstünden güldiň-dä ýaňy. Jogaplar ýog-a munda. Munda jogaplar ýok. Aň satjak-da. Şeýle bir aňsat sowallar, jogaplaram derrew bilinýä. Oguz hanyň kakasynyň ady. Çary Allaberdiýew. Taryhdan kim okatdy? Şu wagt mugallymyň görýändir. Kömek. Kömek. Galyň kömegini alnyň, alyp barsaň bir kömegini, ikinji kömek galdy, dogrumy? Eee Kakadan düşoga tarap barýarkan bir oba bar. Adam gara näme o? Näme han oba? Gara han. Gara han. Oguz hanyň kakasynyň ady? Gara han. Gara han. Oguz hanyň kakasynyň ady Gara han. Berekella, Çary Allaberdiýew. Sag Indi kömekleň gutarandyr. Bilýäňmi? Oba bilýän. Ikinji tapgyryň üçünji sowaly, soňky sowaly Orazgül Begenjewa siz üçin şeýle. Janymyň jananasy diýen aýdym bar. Şol kimiň sözlerine? Janymyň janana sen aýdymyň sözleriniň awtory kim? Sen sen meniň dilberim bäri gel diýip aýdym aýdýarlarlar. Köňlümiň ha, köňlümiň gamhanasy. Golaýladaýyn türkmen klassyk edebiýatynyň wekillerinden haýsam bolsa biriniň sözleri. Janymyň jananasy. Aýdymyň soňky bendinde ady agzalyp geçilýär. Neme aýdymy? Sen sen meniň dilberimmi? Hawa. Janymyň ja iki jahan serwerim. Köňlümiň.

Ýöne şu kupletlerimi ýadyma saldym. Berekella. Zelili, Gurbannur Zeliliň sözlerine. Ikinji tapgyryň soňky sowaly Çary Allaberdi siz üçin hem şeýle. Çagdyr bu çaglar diýen aýdymyň sözleriniň awtory kim? Çagdyr bu çaglar. Yşk başymdan aşyn eý çagdyr bu çaglar. Soňky bendinde adam geçýär, dogry dälmi? Olam türkmen klassyk edebiýatynyň wekilleriniň biri. Biziň görnükli klassyk şahyrlarymyzyň biri. Ýar zalimdir maňa ýeňe rehminiň ýok. Meniň bu halyma ýeý ile kimin. Seýdi diýer baş alyp gider men bir ýan şo taýyny bileňok Seýdi borda. Orazgül kömek etdi. Seýdi. Seýdi. Bul aýdymy aýdýan munç wagt. Berekella. Topaklar ýada düşmedi dogrymy? Bolýa. Ine şeýlelik bilen hem biz ikinji tapgyrymyzy tamamlaýas. Bir näme soňrak üçünji tapgyrymyza başlarys. Mähriban tomaşaçylar, siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň 15-nji sanyna tomaşa edýäňiz. Biz üçünji tapgyrymyza başlaýarys. Üçünji tapgyryň birinji sowaly halypany tanamak. Men e, halypalaryň biriniň suratyny görkezýän. Şol halypa kim? Türkmenistanyň halk artisti Giçgeldi Amanow. Berekella. Halypana tanaýan ekeniň. Seň üçinem Çary halypany tanamaly. Üçünji tapgyryň birinji towary şeýle. Halypany tanaýaňmy? Bu halypa Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Girman bagşy. Nädip tanadyň? Hormatly Arkadagymyzyň Ile döwlet gerer bolsa diýen kitabynda ine halypa bagşylarymyz barada maglumatlar bar. Şondan okap, şondan bildim. Dogry, berekella. Kitap okanyň bildirýär. Şeýlelik bilen üçünji tapgyryň birinji sowallaryny ikiňizem bilmegi başardyňyz. Üçünji tapgyryň ikinji sowaly Orazgül Begenjowa siz üçin şeýle. Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty nire? Howa, Saud Arabystan. Berekella! Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty? Saud Arabystan. Men kömek edäýin indi şuňa. Kömek etjekmi? Hawa, Dubaý. Aý, Dubaý-da Saud Arabystan diýilýär. Allaberdiýew, Dubaý diýdiňmi sizem? Begenjowa. Ha. Şu wagt geografiýa molumyňyz şeýdip durandyr. Külüm çykar. Birleşen Arap Emirlikleri aýratyn döwlet, Saud Arabystany aýratyn döwlet. Men paýtagtyny soraýan. Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty nire? Dubaý bolýamy? Ýok. Dubaý Birleşen Arap Emirlikleriniň bir emirligi. Emma Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu Dabi. Şolýamy? Kim aýtdy? Özüňmi? Kömek edýäňmi? Kömek edýän şoň. Alýaňmy kömegini? Aý alaýyn. Aý alaýyn. Aý alaýyn. Abu Dabi. Abu Dabi. Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu Dabi. Bilip goý. Bolýamy? Aý men şu obşam Arabystan diýip. Örän köp Örän köp adamlar ýalňyş ýaly Arabystan diýseler bir döwletmikä diýýärler-de, Arabystan ýarym adasynda birnäçe döwlet ýerleşýär. Her haýsynyň öz aýratyn döwlet dolanyş ulgamy bar, her haýsynyň aýratyn ýolbaşçysy bar, Aýratyn paýtagty bar garaz, aýratyn döwlet olar. Üçünji tapgyryň ikinji sowaly siz üçin şeýle. Saud Arabystany patyşalygynyň paýtagty nire? Saud Arabystany patyşalyk bolup gidýärdi. Saud Arabystany patyşalygynyň paýtagty. Çary. Dubai däl-ä? Berekella! Dubaýmy? Şomka diýýän. Şomka diýýäňmi? Hawa. Edil ýaňy aýtdym-a men, Birleşen Arap Emirlikleri bilen Saud Arabystany her haýsy aýratyn döwlet diýdim. Haý. Paçalyk. Indi şuň ýaly ýeňiljek soraglary bilenoklar bolun. Men-ä begenýän. Sebäbi aňyrda tomaşaçylar wah şonam bilenok diýip gyzyklanýarlar-da. Saud Arabystanynyň paýtagty nire? Bolýaja bilmedik Allaňyň-a. Ha, bilmedim. Bileňokmy? Bilemok. Saud Arabystany patyşalygynyň paýtagty Er-Riýad. Indi üçünji tapgyryň her haýsyňyza iň soňky sowaly bar, olam tapmaça görnüşinde. Üns beriň, Orazgül. Bir goja Ýüz ýaş toýuny toýlaýar. Onuň aýtmagyna görä, ol her ýaş toýunda bir goýun soýdurypdyr. Şu ýaşyna çenlem jemi ýigrimi bäş goýun soýupdyr. Bu nähili beýle bolýar? Öz-ä ýüz ýaşaýar. Ýüz ýaşaýar. Her doglan gününde-de bir goýun soýdurypdyr. Jemi ömür boýy soýduran goýunyny alsaňam, doglan güni mynasybetli ýigrimi bäş goýun bolýar. Nädip beýle bolýar? Goja ýet, ýetmiş bäş ýaşynda bolaýmasa? Ýok, ýüz ýaşaýar ol. Hakykatdan ýüz ýaşaýar ol. Ýetmiş bäşden başlap ýüze çenli edendir-dä onda? Ýok, ol, ol bar-a, şu nime, doglanyndan başlap. Doglandan başlap? Hawa, her, her ýyl doglan gününi belleýän eken-dä. Her ýylda doglan gününi? Hawa, çagalykynda-da e, ene, atasy goýun soýup berýändir-dä, şolarym hasaplapdyr. Onda oňky dört ýyldan bir gezek fewralda geläýýärmikä? Be, tüweleme. Özüň pikirlendiňmi? Hawa. Şo fewral, dört ýyldan bir gezek. Fewralyň näçesine? Drädir şo çyslo. Ýer, ýigrimi sekizimi, ýigrimi dokuzumi şo. Ondan aňryk-a geçenok ol. Şo-da dört ýyldan bir gezek gelýär. Hawa. Doglan gün. Dogry, jogabyň dogry. Ýöne fewralyň näçesi?

Birinji doglan güni bellenilýär, sekiz ýaşynda ikinji doglan güni bellenilýär, jemi ýüz ýaşyna çenli jemi ýigrimi bäş ýaş toýy bellenipdir. Üçünji tapgyryň soňky sowaly. Çary Allaberdiýew siz üçin hem şeýle. Merjen şokolad satyn almak isleýär. Ýöne oňa şokolad satyn almak üçin on manat ýetenok. Serdaram şokolad Isleýär, ýöne oňa-da şokolad satyn almak üçin bir manat ýetenok. Ikisiniň pullaryny goşýarlar, şonda-da bir manat ýetenok. Şokoladyň bahasy näçe? Merjene on manat ýetenok. Serdara bir manat ýetenok. Ikisiniň puluny goşýarlar welin, onda-da bir manat ýetenok. Şokoladyň bahasy näçe boldy? Derrewçi hasapla. Ýigrimi manat bolýar diýýär. Ýigrimi manat, ha? Indi meselem, Merjen şokolad satyn almak isleýär, ýöne oňa on manat ýetenok-da, ha? Hawa. Indi sen ýigrimi manat diýdiň, ha? Hawa. On manat ýetenok bolsa, Merjende on manat bar bolýar, dogrumy? Serdaryň şokolady isleýäwene oňa bir manat ýetenok. Ýigrimi manat bolsa on dokuz manat bolmaly ha onda. Ikisiniň pullaryny goşýar, şonda-da bir manat ýetmeli däl-le. A sen on dokuz, onda-da on manat bar. Ýigrimi dokuz manat bolýar-da. Bir manat ýetmeli däl. Otuz manat bolýar. Şokoladyň bahasy otuz manat bolýar. Otuz manat bolsa on manat ýetenok. Diýmek, merjende ýigrimi manat bar. Sen ýokaryk galmada aşak düşsene. Merjende on manat ýok. Merjene on manat ýetenok. On manat ýetenok. Oňa-da bir manat ýetenok. Ol oglana-da bir on manat bolanokmy onuň onda hol? Berekella! Begenjowa, berekella! Şu wagt matematika mugallymyň Seredip Berekella Begenjowa. Bidir owkat baryndan diýendir. Özüň bildiňmi? Biri hiç zat aýdanokmy? Hiçmi hiç zat aýdanok. On manat. Şokoladyň bahasy on manat. Merjende kör köpük ýok. Düşnükli? Onda hiç hili köpük ýok. Oňkada dokuz mandy bar, bir mant ýetenok. On mant bar-da şo. Hawa. Şony aýt-da sen häli. Berekella. Kömek etdiň näme? Kömek edýän. Kömek edýäň. Bolýar. Kömek etseňem çara ýeňildi. Orazgülem ýeňdi, dogrymy? Ýöne bizde o ýeňdi, bu ýeňdi däl-de, dostluk ýeňdi diýilýär. Mundan beýlägem uly üstünlik arzuw edýäs. Çary Orazgül aýdym-saz äleminde täze-täze aýdymlary işläp, täze-täze ajaýyp şekilli aýdymlaryňyz bilen öz diňleýjileriňiziň, tomaşaçylaryňyzyň göwünlerini awlaň. Olaryň göwünlerine ýetiň. Toý-dabaralar bellensin. Şol toý-dabaralarda-da siziň ajaýyp aýdymlaryňyz ýaňlansyn. Janyňyz sag bolsun, maşgalaňyz abadan bolsun. Mähriban tomaşaçylar, şunuň bilen Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on bäşinji sanyny geçirip gutarýas. Bi gepleşigimiz bu gezek Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň çäginde Gözel türkmen tebigatynyň goýnunda ajaýyp dag tebigatynda ine şu gojaman türkmen arçasynyň saýasynda ýazgy edildi. Elbetde bu gepleşigimizi biziň ýurdumyzy meşhur Ak kepderi studiýasy ýazgy etdi. Gepleşik hakyndaky pikirleriňiz, teklipleriňiz bar bolsa ýa-da gepleşige gatnaşýan myhmanlara soraglaryňyz bar bolsa wideo sorag hökmünde-de gepleşigimiziň elektron salgysyna ýazyp